Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh, sayğılı ürmetü müsülman qardaşlarım. İnşallah bu cuma künü bizlerge hayırlar, bereketler ketirsin. Çünki cuma künü müsülmanlar içün bir bayramdır inşallah. Bu kün Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâm bizlerge, İnşallah, yuunıp, boy abdestimizni alıp, temiz urbalar kiyip, Allahın rahmetine, bereketine, İnşallah, qavuşmaq içün camige aşıqmamıznı bizlerge tavsiye ettiler. Ve Allahu Teala Quran-ı Kerimde de bu kün içün bizlerge

Bu munasebetnen biz, inşallah, Allahın bu sözüni diñlep, epimiz mında toplandıq. Allahı añıp, Allahı zikir etip, inşallah, Onıñ rizasını qazanıp, Cennetine nail ola bilmek içün. Ürmetli ağalarım, bu kün bizler içün büyük bir kündür. Çünki bu kün em de Peyğamber Efendimiz Aleyhisselâtu ve Selâmge ketirdigimiz salâtu selâmlar Oğa ulaşa ve O bizim selât ve selâmlarımızğa cevap bere. Aysa bu künümizni, Peyğamberimizge selâtü selâmlarnen ne yapayıq? Güzelleştireyik. Çünki Peyğamber Efendimiz aleyhisselâm, Mağa selâtü selâm ketirgen kimseniñ duasınıñ qabul olunacağını bizlerge vaad ettiler. Yani, İnşallah, kim duasında Mağa eñ çoq selâtü selâm ketirse, onıñ duası qabul olur, dep bizlerge söz berdiler. Ve atta Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâm, Cuma künü öyle bir an bar, o anda kim dua etse, onıñ duası mıtlaqa qabul olur, dep buyurdılar. Yani Allahu Teala duasını mıtlaqa qabul eter. duasını ahiretke qaldırmaz. Onıñ içün biz, inşallah, bu künümizni özlerimiz içün faydanen keçirip, Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâmge selâtu selâmlar ketirip, Rabbimizge dua eteyik. Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâmnıñ apayı Ayşe validemiz, Ayşe anamız, Bu künni daa cuma aqşamından başlap ne yapa eken? Duanen keçire eken. Geceni duanen keçire etken. Niçün? Bu annı böyle tutıp ta, duam qabul olsun dep Allahtan isti eken. Biz de inşallah ne yapayıq? Bu annı qaçırmayıq. İnşallah böyle bir kiriş yapqan soñ, Men asıl vaazımızğa keçmey isteyim. Vaazımıznıñ mevzusı da etnedir. Etne nedir? Sihirbazlıqtır, koldovstvo, falcılıq. Bularnıñ episi etneniñ içine kire. Bu asrımıznıñ ve tek bizim asrımıznıñ degil, Asırlarnıñ ve atta bizim ümmetimizniñ degil, ümmetlerniñ ve bizden evel kelip keçken bütün peyğamberleriñ başlarına kelgen belâlardan birisidir. Atta, bilesiñiz, Quran-ı Kerimde Suleyman aleyhisselâm aqqında añlatılğan qıssada, Musa aleyhisselâm aqqında añlatılğan qıssalarda biz etneniñ, Sihirbazlıgnıñ endi bar olduğını köremiz. Ha, o vaqıtları bile bar edi. Bu iş niçün yapıla? Niçün adamlarğa böyle bir iş kerek? Niçün böyle işke baş uralar? Böyle sualler kele aqılğa. Pek qolaydır. Adamlar Allah'ın olarğa çizdigi, Allah'ın olar içün belirtdigi qaderge boy sunma istemeyler. Bizde ne bar? İmannıñ altı şartı bar. Altı şarttan altıncısı nedir? Qaza ve qaderge inanmaqtır, iman etmektir. Demek, yahşılıq da ve yaramaylıq da kimden? Allahtan. Amma insanlar özlerine çizilgen o qaderge inanma istemeyip, acele kösterip, aşıqıp, özlerine bir dünyadan pay almağa çalışalar. Eñ çoq da sihirbazlıq neniñ üstünde yapıla edi? Apaynen aqayni bir-birinden ayırmaq içün yapıla edi. Baqıñız, ürmetli müsülmanlar, eñ büyük, eñ büyük, eñ balaban sevgilerden birisi nedir? Apaynen aqay arasında olğan sevgidir. Doğrumı? Bularnı bir-birinden ayıra bilmek içün, Balaban bir siir kerek. Atta ne diler, Siir atnı bile ne yapar, yerge tüşürir. Onıñ içün siir kerçekten bardır ve ondan qaçmaq kerektir. İnsanlar bu siirge nasıl ulaştılar? Nasıl keldi öyle bir siir bizim başımızqa? Bunıñ bir qaç dane yolu bardır. Yollarından bir danesi, ağalarım, tiykaran yavaşça oluñız, Yollarından bir danesi insanlarnıñ, sihirbazlarnıñ cinlernen beraber çalışmasından keldi. Cinlernen beraber çalışmasından keldi. Bu pek yaramay bir çalışmadır. Cin pek yaramay bir dosttır. Çünki o sağa hayır ketirmez. O sağa tek zarar ketirir. Ne yapa ediler olar? Allahu Teala Mulk Suresinde ne ayta? Zuyyina s-semâ'ed-dünya bi-masâbiha ve ce'alnâhâ rucûmen liş-şeyatîn, Biz birinci dünyanı, sema, dünyanıñ semasını, birinci semanı yıldızlarnen ne yaptıq, dey Allahu Teala, süsledik, dey. Ve ne yaptıq olarnı? Şeytanlarnı atmaq içün, şeytanlarnı öldürmek içün biz olarnı, olarğa bir ceza yaptıq, dey. Şimdi olay ne? Olay şu, şeytan bar, şeytan öz cinlerini insanlar küfürlerni ve haramlarnı çoq yapsınlar dep, olarğa yardımcı olıp yollay. Añladıñızmı? Ala, cin, baqıñız, bile o ölecek, bile bunı. Amma birinci semağa çıqa ve birinci semadan soñ Allahnıñ meleklerge emir ettigi, şunı yapacaqsıñız, bunı yapacaqsıñız, onıñ haberini, bunıñ haberini ketirdigi vaqıt cin ne yapa, diñley bunı. Diñley, Allah meleklerge ne ayta. Diñlegen soñ, ne qadar diñlep olğan olsa, belki ortasından diñlegendir, belki soñundan diñlegendir, belki başından diñlegendir, amma diñlep oldığı qadarını alıp, soñ dünyağa aşıqa. Kimge ketirecek o bilgini? Falcığa ketirecek o bilgini. Eger melekler onı körip olsalar, onı nasıl qulaq qırsızlığını yaptığını körip olsalar, ne yapalar onı? Başlaylar ateşten oğa bir parça taş atmağa. İsabet etseler, öldüreler. İsabet etmeseler, yaralı qaldıralar. Amma buğa baqa-baqa, yani ölecegini köre-köre, cin bunı yapmağa çalışa. Niçün? Çünki o, şeytanğa boy egdi. Ölmege razı, amma onıñ emrini yerine ketirecek. Biz, müslümanlar, Allaha iman ettik, onıñ rızası içün ölmege ne qadar azdırmız? Cin, şeytanı içün ölmege razı. Kete quraq qırsızlığını yapa ve onı kimge falcığa ketire o bilgini. Niçün falcığa ketire o bilgini? Falcı öz işini yapıp da, adamlarnı yoldan çıqarmağa devam etsin, olarnı küfürge sürüklemege devam etsin dep bunı yapa. Onıñ içün Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâm ne ayta, Falcı alabildigi bilgi qadar ne yapar, qarşıdaki adama bir şeyler añatır. Onıñ içün qalğan qısmını bilmey. Cin bütün bilgini ketirip olamadı, bir qısmını ketirdi, qalğan qısmını da özünden uydurmağa çalıştı. Amma uydurmaq da qolay degil. Nasıl uyduracaqsıñ adamnıñ psihologiyasına, Adamğa sorulan sorulardan, andan-mından tapıp ne yapacaqsıñ? Oğa bir şeyler daa qoşacaqsıñ. Onıñ içün ne dey Peyğamber Efendimiz aleyhisselâm? Falcınıñ ayttığınıñ bir qısmı doğru, bir qısmı yalandır, dey. Amma bir qısmı doğru olduğu içün oğa barmağa mülkünmi? Falcığa barmağa mülkün degil. Fal baqmağa mülkünmi? Fal baqmağa mülkün degil. Dinimiz bunı yasaqlay.

Kim bir sihirbazğa, falcığa barsa, oğa sual etse, sorasa, Baq, ağam, menim alım nasıl olacaq? Baymı olacam, yoqmı? Evlenecemmi, yoqmı? Kimnen evlenecem? Bir şeyler sorasa ve falcı da oğa cevap berdigi vaqıt doğru ayttıñ dep oğun tasdıq etse, ne olacaq? Faqad kefere bima unzile ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle yapqan kimse, Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâmge yollanılğan dinge qarşı kelgendir, kâfir olğandır, dey. Kim? Peyğamber Efendimiz aleyhisselâm. Aysa, dinimiz falcılıqnı, sihirbazlıqnı yasaq ete ve tek bu işni dugul, bu işni ögrene bilmek içün o evlerge yol tutqan kimselerge de bu yolnı haram ete. Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâm bizlerge bunen alâqalı bir çoq hadisi şerifler buyurdılar, falcınıñ yaptığı iş aqqında. Men şimdi epsini mında tökme istemeyim, amma qısacası, dinimizge köre, bütün dört mezhebke köre, falcınıñ hükmü nedir? Ölümdir, dinimizge köre. Elbette, künümizde şeriat çalışmay, qadı yoqtır, amma dinimiz falcınıñ. Ne apa, esabını ölümnen qarşılay. Onıñ içün bu, pek telükeli bir iştir, em dünyada, em ahirette. Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâm özü falnen qarşılaştımı? Qarşılaştı. Sizge bir şey aytayım, Dayançıq. Bir elmalı Hamdi yazırın bir, böyle bir qaç satırlıq bir bilgisini aldım, pek begendim. Ne dey, İlim bar dey, zararlıdır, yaramay bir ilimdir, amma insan onı yahşı yolda qullansa, ne dey, o zehirden dey, şifa olur dey. Amma ilim bar, faydalı, fayda ketire insanlarğa, insan o faydalı ilimni yanlış yolda qullansa, ne yapar, şifadan zehir yapar, diye. Onıñ içün Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâmnıñ bir duası bar, o emen aqılğa kele, ne dey? Ey Allahım, bizlerge faydalı ilim ber, dey. Nasıl bir ilim, soray Peyğamber Efendimiz aleyhisselâm? Faydalı ilim. İnsanğa fayda ketirecek ilim soray. Bu munasebetnen, demek ki, er bir hastalıqnıñ bir devası bar, bir şifası bar. Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâm ne dey? Ölümniñ tışında bütün hastalıqlarnıñ şifası bardır, devası bardır. Ana Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâm bu sihir dedigimiz şeyniñ özüne maruz qaldı. Yani, Peyğamber Efendimiz aleyhisselâmğa da sihir yapılğan edi. Onıñ şifasını da biz andan ögrenemiz. Ne oldı? Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâmınıñ yanında çalışqan bir yaudi apay bar edi. Bu yaudi apayınıñ işi ne? Bu yahudi apay hizmetkâr, anda evde dolaşa, yapılacaq işlerni yapa, hizmetini yerine ketire, soñ çıqa, evine kete. Bir kün bu yahudi apay Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselemniñ tarağınıñ üstündeki saçlarnı toplap çıqara. Çıqara ve bir yahudi sihirbaznıñ yanına alıp kete. Bu yaudiy sihirbaz ala bu saçlardan tüyümler yapa. Ne yapa? Tüyümler yapa. Baqıñız, sihirniñ yapılmasınıñ yollarından birisi nedir? Tüyümdir. Tüyüm bağlama. Soñ Eris denilgen bir quyu bar edi. O quyunıñ içine ne yaptılar? O yapılğan tüyümlerni tüşürdiler. Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâm bu ümmetniñ peyğamberi, bu ümmetniñ lideri. Allah'ın sevgili qulı ne oldı? Hasta oldı. Men ne ayttım dayançıq? Sihir atnı bile ne yapar? Öldürir, çüşürir. Peyğamber Efendimiz aleyhisselâm hasta oldı. Pek yaramay özüni issetti. Vaqıt keçti, Peyğamber Efendimiz aleyhisselâm tüzelmey, daa da yaramay ola, daa da yaramay ola. Köresiñizmi? Sihirde onıñ köstergesi, bu adamğa sihir tüşti, köstergesi nedir? Adam sankim anav çıraq tayın yavaş-yavaş ne yapmağa başlay? Sönmege başlay.

O çüşmeycek, dedi. Sihirni çözme yollarından birisi Cibrail bizge ögretti. Nedir o? Demek, sihrin qaynağını tapmaq kerek. Sihrin qaynağını tapmaq kerek. Bu bir. Ekincisi, Cibrail bizlerge neni ögretti mında? Felâk ve Nas sürelerini ögretti. Felâk ve Nas sürelerini ögrenmek kerek. Peyğamber Efendimiz aleyhisselâm Alini çağırdı, Ey, Ali, kel mında! Ali keldi. Dedi, Eris quyuna tüşeceksiñiz. O, sihirni tapacaqsıñız, dedi. Başladılar quyunı boşaltmağa, qopqa-qopqa Eristen su çıqaralar. Qopqa-qopqa çıqaralar, soñuna qadar boşalttılar ve bir taşın tübünde o yapılğan tüyümlerni tapıp, Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselemniñ yanına ketirdiler. Yanında attadiler böyle insan şeklinde yapılğan, böyle baylanılğan saçlar da bar edi. Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâm başladı Felâk ve Nas sürelerini oqumağa. Er oqudığında ne oldı? Bir dane tuyum çezilmege başladı. Er oqudığında bir dane daa tuyum çezilmege başladı ve böyle qaç dane tuyum, yedi dane tuyum bir-biri arqasından çezildi. Ve Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâm sanki bir şey olmağandayın özüne kelmeye başladı. Çıraq kene yandı, ayat kene keldi, Onıñ içün, ürmetli müsülmanlar, bu bizler içün bir derstir. Peyğamber Efendimiz aleyhisselâtu vesselâm bu ümmetniñ başında olmasına baqıp ta, oğa sihir yapılğan olsa, bizler de bu işten artta qalmarmız, bizim de aramızda, müsülmanlar bile arasında bu işni yapqan, insanlarğa zarar ketirgen kimseler bardır. Ve buların, vaazın başında da ayttığım kibi, amaçları, evvelâ nedir? Apaynen aqaynıñ arasını ayırmaqtır. Suleyman aleyhisselâmın vaqtında bu iş Allahu Teala tarafından bizlerge bildirildi, yapıla edi. Ne yapa ekenler olar? Olar insanlarğa sihirni ögrete ediler. Ve insanlarğa nasıl aqaynen apaynıñ arasını ayırmaq kerek olduğını ögretip, olarnı ne yapa ekenler, bir-birinden ayırşa ekenler. Niçün? Soñ özüne alacaq anav apaynı, onen evlenecek, böyle dep tüşüne. Amma bu faydalı degildir onıñ içün. Bu onıñ içün zararlıdır. Çünki onıñ arqasında ne turdığını adam bilmey. Sen cinnen, şeytannen iş birligi yapsañ, o sağa qolay-qolay bir şeyni Yapmaz. Onıñ arqasından sağa hastalıq kelir. Ne kelir? Hasta bala kelir. Ne kelir? Ölü bala kelir. Ne kelir? Seniñ bütün qorantaña belâ ve müsibet kelir. Onıñ içün bu işke kirgen adam şunı bilsin, olarnen iş birligi yapqan iç bir vaqıt fayda qazanmaz, özüne zarar qazanır. Amma başqasına da zarar ketirdigi içün, elbette, ne apa? Haram qazana. Suleyman aleyhisselâm de Allahu Teala sihir yapmadı. Suleyman aleyhisselâm özü öyle bir şey yapmadı. Amma kimler bunı yaptı? O vaqıt yaşağan şeytanlar yaptı. Amma bunı unutmañız, şeytanlar nasıl insanlar arasında bar ise, öyle de cinler arasında bar. Yani şeytanlar em insanlardan, em cinlerden ola. Ne oquyıq biz Felâk Suresinde?

Allahu Taalâ ne yaptı? Allahu Taalâ Harut ve Marut adında eki dane melekni olarğa yolladı. Kimlerge? Suleyman aleyhisselâmın vaqtında yaşağan adamlarğa. Ve ne yaptı o eki melek, Harut i Marut? Harutnen Marut insanlarğa sihrin haram olduğını ögrettiler. Ve olarğa apaynen aqayınıñ arasını bozmamalarını emir ettiler, amma insanlar, özüniñ nefsiniñ arqasından barıp, bu ilmi Ne yaptılar? Zararlı, faydasız yolda qullanmağa başladılar. Onıñ içün Allahu Teala anda bizlerge ne ayttı? Suleyman kâfir olmadı, dedi. Kim kâfir oldı? Cinler ve şeytanlar kâfir oldı, diye. Bu bizlerge neni köstere? Demek, bu işnen oğraşqan kimse qanda çüşe? Küfürge tüşe. Onıñ içün dinimiz sihirbazlarnıñ, sihirbazlarnıñ, cenazesiniñ qılınmasını, yuvulmasını ve müslüman qabristanına qoyulmasını ne yapa? Yasaq ete. Bu işten qorquñız, çünki yarın siziñ cenazeñiz qılınmaz. Yarın siziñ müslümanlarıñ mezarlığına kömülmeñiz qıyın olur. Onıñ içün müslüman kimse böyle işke baş urğan olsa, ne yapacaq? Tövbe etecek ve bu işten qaçacaq. Ezan oquna ğaliba. İnşallah ara bereyik. Ürmetli cemaat, ezan oqundı. İnşallah bir-eki cümlenen vaazımı bitirem. Añladığınız kibi, er bir hastalıqnıñ bir şifası bardır. Aysa özümizni, inşallah, bu hastalıqtan qorumağa çalışayıq, daima Felâq, Nas, Ayetil Kürsiy sürelerini oqup, yuqlamağa yatayıq, turdığımız vaqıtta Allah'ıñ zikrinen Bismillah dep işimizge başlayıq, Allahu Teala, inşallah, Bu içnke nedi Quranı Kerimde Allahın izni olmadan kimse zarar sizge ketirip olamaz diye. Yani Allaha sığınamız, Allaha yalvaramız, Allah bizim muafazacımız, Allah bizim qoruyıcımız olsun. Amin, birahmetgâr.